א גוטן ערב שבת, פרשת לך לך, די פרשה פון אברהם אבינו, עשרה נסיונות נתנסו ועמד בקלא, שטייט אין תורה די וואך, והאמין בה' ויחשבהו לאוי צדקה, שטייט והאמין שטייט אן א י' נאכן מ', נארמאל דארף קומען צווישן די מ' מיטן נ' דארף קומען א איד און ס'איז נישטא קיין איד. זאגט די אגרא דקהלה פארוואס שטייט נישט קיין איד? ווייל אין זוהר הקדוש שטייט אז איד דא איז חכמה. איד איז די אות איד איז מרמז אויף חכמה. זאגט ער האמין אמינא איז עמקי חכמות. עמקי חכמה איז גלייבן אז אי לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ס'איז אלץ אין נאר די אייבישטער אליין. און ווי דער לעכאוויטשער האט געזאגט ס'איז דא א משנה אין ברכות על כל עמים אמר שהכל נהיה בדברו יצא אויף אלע זאכן האט מען מאכט א שאקל האט מען יוצא געווען זאגט דער לעכאוויטשער על כל עמים אויף אלע פראבלעמען וואס ס'געשעהט ביי א מענטש אויב ער זאגט גלייך שהכל נהיה בדברו אז אלץ איז פונעם אייבערשטן אלץ איז געשעהן נאר פונעם אייבערשטן יצא גייט ער ארויס פון אלע פראבלעמען. אלקי לוז אויף אלע פראבלעמען, אבער זאגט שהכל נהיה בדברו יצא גייט ארויס פון אלע פראבלעמען. די מסיבת שלום האט דערציילט אז ביים ערשטן וועלטס קריג זענען די דייטשן די זעלנערס אריינגעגאנגען צו זיין טאטן אין הויז האט געהייסן ר' משה אברהם בערזאווסקי ער האט געוואוינט אין בראנאוויטש די דייטשן זענען אריינגעגאנגען דארטן אין שטוב און זיי האבן געהייסן אלעמען זיך אוועקשטעלן ביי די וואנט מיטן פנים צו די וואנט, ווייל מען האט זיי געוואלט שיסן למוות, שיסן הרג'נען. זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט ביי די וואנט, און זיין טאטע ר' משה אברהם האט געבעטן פון א קינד א אינגל זאל אים ברענגען א גלאז וואסער. ער האט אים געברענגט א גלאז וואסער, און ר' משה אברהם האט אנגעהויבן צו מאכן אויף דעם א ברכה שהכל נהיה בדברו מיט גרויס כוונה, און ווי ער האט געענדיגט דעם ברכה שהכל נהיה בדברו האט מען געהערט א קול אז דער דער דער רוסישע זעלנער, דאס איז געווען זייער שונא פון די דייטשן, אז דער אויב די רוסישע זעלנער זענען אינדרויסן, מען האט געהערט זייערע קולות, זענען זיי ארויסגעגאנגען גלייך די דייטשן מלחמה האלטן מיט די רוסישע זעלנערס און אזוי זענען זיי אלע געראטעוועט געווארן צום לעבן. אַז ער איז גלײַך געראַטעוועט געוואָרן צום לעבן, האָבן זיי אַלע געזאָגט פֿאַרן טאַטן, טאַטע, אַזאַ מופֿת! גלײַך האָסט געענדיקט שאַקלט מען געהערט די קול פֿון די רוסישע זעלנערס, אַזאַ מופֿת! האָט ער זיי געזאָגט, ס'איז נישט קיין מופֿת, נאָר דער וואָרט, וואָס שטייט פֿון לעכאָוויטשער אַל-כּולם, אַז אויף אַלע פּראָבלעמען, אויף אַ איד, זאָגט שאַקל, און איר ווידבורות, אַז אַלץ איז נאָר פֿונעם אייבערשטן, און גאָט, צו גײַט אַרויס פֿון אַלע פּראָבלעמען. מיט א לעכטיגע אמונה אן קיין חכמות, והאמין אן א איד אן קיין חכמות. ווי די הייליגע בת עין זאגט די וואך, אז עס שטייט ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, זאגט די בת עין אז די תורה וויל זאגן, ווי אזוי איז אברהם אבינו ארויסגעגאנגען, ער לאזט אפ ארצך, ער לאזט אפ די מולדתך, ער לאזט אפ די משפחה, ער גייט ווי גיי איך, אל הארץ אשר אראך, איך ווייס נאכנישט וואו צו גיין, ווי די אייבערשטער וועט באווייזן. לאזט אפ אלעמען, ער ווייסט נישט ווי ער גייט, ער ווייסט נישט צו ווי ער גייט, און ער גייט, ווי אזוי איז ער געגאנגען? דו ווייסט ווי אזוי? זאגט ער ווייל אברהם בן חמש שנים ושבעים שנה, זאגט ער גימטריא פון בטחון איז פינף און זיבעציג, ווען אברהם בן חמש שנים ושבעים שנה איז געגאנגען מיט די בטחון, מיטן פילן בטחון, און אזוי האט ער עס אלסדינג איבערגעמאכט, ווי ס'שטייט ווייטער אין תורה הקדושה, אברהם אבינו האט לוחם געווען אין מלחמת מלכים און האט זיי מנצח געווען מיט ניסים, שטייט אין פסוק ויורק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות, דרײַ הונדערט און אַכצן האט ער מיטגענומען צו די מלחמה. זאגט ר' צדוק הכהן פון לובלין, א וואס איז דאס דער מספר דרײַ הונדערט און אַכצן? זאגט ער, ווייל יש איז גימטריא דרײַ הונדערט און זיבעצן, יש איז דרײַ הונדערט און זיבעצן, די אברהם אבינו האט אויסגעלערנט די אבי האומה הישראלית אז ס'איז נישטא קיין יש דרײַ הונדערט און אַכצן, גיי אריבער, גיי אריבער מיט א נאמבער, אז ס'איז נישטא קיין יש נישט בגוף. נישט בנפש, נישט בגוף, אלע דאקטוירים זאגן אזוי, אלע שדכנים זאגן א שטרוי, דו האסטעך נישט וואס צו מייאש זיין. די זעלבע זאך ברוחניות, אפילו זאגט ער א מענטש אין א נידעריגן מצב אין רוחניות, דו האסטעך נישט וואס צו מייאש זיין, גיי אריבער מיט א נעמבעל. דאס איז די טייטש וואס די נביא זאגט אחד היה אברהם, וואס הייסט אחד היה אברהם? אברהם אבינו האט אויסגעלערנט מען דארף אריבערגיין מיט נעמבער איינס, נאר נומבער איינס האט קיינמאל זיך נישט מייאש זיין וקוי אויו מעשה. די מעשה ברענגט ר' ניסים גאון אין ספר המעשה שהיו מימי קדם אז ס'איז געווען א גרויסע גביר וואס האט געהאט אסאך געלט און ער איז געווען אמאל צובראכן האט געזאגט פאר די חברים וואס זע סוף כל אדם למעשה א מענטש גייט שטארבן ווי עלעך מיטנעמען די אלע געלטער ווי נעם איך עס מיט אויב נישט דא. האבן די חברים געזאגט האסט א פשוטע עצה? צושפרייט די געלט אויף ארעמע לייט נעמסטו מיט די געלט אויבן אין הימל, אדער'ס געבן אויף צדקה נעמסטו עס מיט אויבן אין הימל. זאגט רבי ניסים גאון אז דער גביר האט גלייך געשוואוירן אז איך גיי עס גיבן פאר ארעמען נאר איך וועל נישט געבן נאר פאר ארעמען וואס איז אלט לאחר יש, איך זוך ארעמען וואס איז שוין לאחר יש און אים וויל איך איבערדרייען פלוצלינג פאר עושר. ער איז ארויסגעגאנגען זוכן אזא ארעמען. ער זוכט ער טרעפט דעם ערשטן אור המים פון וואס לעבסטו? ער האט עפעס א פעטער פון אמעריקע וואס אמאל אמאל שיקט ער אים. ש. איז דאס נישט ער? איך זוך דאך איינער וואס האלט ביי אחר היש. ער איז געגאנגען האט געטראפן א צווייטן, פון וואס לעבסטו? ער האט עפעס א שוועסטער קינד אין מיאמי וואס ס'שיקט אים אמאל געלט. ער אויך נישט ער? איך זוך דאך איינער וואס האלט ביי אחר היש. אַזױ צום דריטן, צום פֿערטן, זאָגט אָבער ניסים גאָון, ביז ער האָט געטראָפֿן אני אַ יושבֿ באַשפּאַטעס, ער זיצט בײַ די מיסט, בלי בסחבֿות, דאָס טײַטש, צעריסן, צעשליסענע קלײדער, צעריסענע קלײדער, און ער זוכט אין מיסטקאַסטן װאָס צו עסן, ש, איז ער צוגעגאַנגען צו אים מיט אַ גרױסן סכום מאה דינרים, דאָס איז געװען דעמאָלט גאָר, גאָר אַ גרױסער סכום בימיהם, ער האָט אים געזאָגט, דאָס איז פֿאַר דיר, קוקט אים אָן דער אָרעמאַן, װאָס פֿאַרװאָס גיסטו מיר אַזאַ סכום? האט ער אים געזאגט ווייל איך האב געזוכט, איך האב געשוואוירן איך געב נאר איינעם וואס לאך א איש, דו ביסט דאס, דו ביסט דאס, גיי, נעם. האט דער ארעמאן אויף אים געשריגן, איך בין לאך א איש? נבטחתי בהשם אלוקי! איך בין פארזיכערט פונעם אייבערשטן! איך בין טאקע אין מיסט, אבער מאשפוס ירום אביון! איך בין פארזיכערט אין אייבערשטן, מאשפוס ירום אביון! איך בין אויף איין מאשפוס! אין מה צריך לה' להושיעני!

דער גרויב גיריג ווארער מאן האט געדארפט געלט האט ביז ער האט זיך דערמאנט אז ער האט באגראבן געלט אין בית העלמין איז ער געגאנגען גראבן אין בית העלמין ארויסנעמען די געלט. אמאל גראבן אין א בית העלמין איז געווען פון די ערגסטע עבירות על פי געזעץ, חטאת נשיכות, גראבט אין קברים, פון די שווערסטע עבירות געזעצליך, איז גלייך שוטרים האבן אים געכאפט האט מען אים גלייך געבינדן מיט קייטעלעך און אים גענומען אין תפיסה, און ער האט געוויינט און געשריגן, ער גראבט נישט אין קברים, האט נישט געווען וואס צו רעדן, און אים אין קייטעלעך, ביז מ'האט אים געברענגט צום סארל העיר. דא איינגעברענגט אין סארל העיר האט ער זיך צעוויינט, פרעגט אים סארל העיר, וואס וויינסטו? זאגט ער, איך האב געהאט אמאל געלט, און לא עלינו געווארן ארעמער, און האט דעמאלטס באהאלטן די געלט אין בית העלמין, און שפעטער יעצט דארף איך עס האבן פאר מיר ווייל ער לא עלינו איז געווארן אן ארעמאן און זיי זענען מיר חושד חושד איך וויל גראבן אין קברים איך האב נישט געוואלט גראבן אין קברים איך האב געוואלט ארויסנעמען די געלט האט די שר העיר געפרעגט דעם אידן התכירני די די דערקענסט מיר? האט ער אים געזאגט איך יקיר עבד את אדוניו וויאזוי קען אן עבד די איך ווייס נישט ווער די ביסט האט דער האט דער שר אוירם געזאגט דו ווייסט ווער איך בין? איך געדענק דיך יא, איך בין דער וואס איך בין געווען יושב באשפט אויסן געזעצן אין מיסט קאסטן בלי בית החבית צוריסן צושליסן און געזוכט אין מיסט וואס צו עסן און איך האב דיר געשריגן מבטח את ה' אלוקי מאשפות ימים עד יום תבואי כסאי מלכותי' ותהי' דלתי כבשי. תבואי כסאי מלכותי' אז א מענטש איז זיך קיינמאל נישט מייאש, איך אדער יו אברהם, און יעדע איינער, א מענטש מיינט איך קען אויך בוטח זיין, אויף דעם שטייט אין מדרש, אז ס'שטייט אין פסוק רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד עשו ממני, זאגט דער מדרש אפילו רשע הבוטח בהשם איז אויך חסד עשו ממני, יעדער איינער. און לאמיר אלע פארזיכערט זיין אין אייבערשטן און דער רבושע וועט אונז זיכער העלפן און אלע נפקד ווערן מיט וואר ישיר ורחמים א פרייליכן שבת.